Assalamu aleykum eziz dostlar. Gowy ýagdaýlaryňyz Hanogly Media kanalyna hoş geldiňiz. Bilýän, köpden bäri siziň üçin gyzykly wideolar taýýarlamana wagtym bolmady. Sebäbi bir arzuwlarym bardy. Bir şu ýylyň içinde 2020-nji ýylyň içinde plandan bir ýetmeli diýen maksatlarym bardy. Bilşiňiz ýaly, iki müň ýigriminji ýylam köp kişi üçin erbet ýyl bolup geçdi. Meň üçinem şeýle bolmasyn diýip, arzuwlaryma ýetmek üçin gaty köp işledim. Arzuwlarym näme? Siziň üçin has gowy wideolar taýýarlap bilmek üçin kemçiliklerim bardy, ýagny kameradyr, odur, budur almaly zatlarym bardy. Şolary almak üçin gije-gündiz işledim. Işläp näme aldym? DJ Mavic Mini dron. Nesip bolsa indi dron bilen has gyzykly wideolar size düşürip durmakçy. Men arzuw men tek diňe muň bilen çäkli däl, ýene-de gimbal zatlar hem almaly, gimbal we ýene ekstradan almaly kameralarym bar. Şonuň üçin men biraz köpräk işlemeli. Ýöne soňy bilen işleri dolup taşlap Ýutuba wideo düşürip başlajak. Hatda ses sistemyndyr zatlary alyp aýdym zat çykarmagyny hem barlap görjek. Men bu drony alan wagtym almazymdan öň ulanyp gördüm. Öň işleýän ýerimde bardy dron. Köp ulandyrtmaýardy başlamyzy gysganç bolany üçin. Soň menem öz kellämi aýtmaýyn şundan aljak men diýip. Soňunda aldym, alandan soň bir ulanyşy barada bir YouTube'dan wideo gözledim. Türk dilinde, iňlis dilinde o diýen bir wideolar tapmadym. Ýagny göni ulanmana geçip gitdi. Nädip açmaly, näme etmeli şu zatlar barada bilmeýärdim. Eger-de araňyzda almak isleýänler bardyr diýip, Men türkmençe bir giňişleýin dron barada wideo taýýarlaýyn diýdim. Taýýar bolsaňyz açylyş wideosyny düşürermen. Men aslynda bu drony biraz öňräk açdym, hatda bir sanak wideolar hem düşürdim. Olar hem size görkezjek. Gysgaça dronyň içine nämeler gelýär, näme etmeli, şolar barada wideo size görkezjek.

Ýene bir gezek salam dostlar. Dron alan wagtyňyz gutusy şeýle gelýär. Içini açjaňyz bir şeýle sumkajygy bar. Ondan soň içinde de bir şu gutu bar. Bu gutuda gutuda näme bar? Perwanalaryny goraýan şulardan bar. Ýagny DJI haýsysyny alsaňyz kombo set alsaňyz goraýjy we bir dälde 3 sanak batareýa bilelikde gelýär. Bahasy 200-300 e, TL tapawut etýär, ýöne kombo set alsaňyz 200-300 TL gymmat bolýar, ýöne içinde bular perwaneler we goşmaça batarýalar sowgat gelýär. Meselem, şu bataryň ýeke özüni aljak bolsaňyz 450-400 töwerek bolýar. Ýagny kombo set alsaňyz has utuşly bolýaňyz. Köp köp uçurmak isleýän bolsaňyz, a ýok maňa bir bir batarýa bilen bir ýarym sagat uçursam ýetýär diýseňiz, ol başgaça gürrüň. Her batarýany bir ýarym sagatdan uçuryp bilýäňiz. Içi açylan badyna şeýleräk gelýär. Bu ýerde batareýlary bar. E, şu ýerden zarýad edilýär we başga wagt muny power bank ýalak edip hem ulanyp bilýäňiz. Şu ýerine basyp näçe batareýanyň galanyny görüp bilýäňiz. Ondan soň içinde batareýaň zarýadçygy we pulty baglamak üçin 3 türli e, Type-C iPhone üçin ýa-da Samsunglar üçin pulty baglamak üçin kablo. Ondan soň aldyňyz, alan badyňyzda pulty şeýleräk gelýär. Men muny e, alan wagtym öň, ýagny bu bu ýagdaýda ulanyp görmänim üçin bilmedim nädip açylýanyny, nädip ulanylýanyny. Şeýleräk özümçe açyp gördüm. Muny açdym ýöne munuň nähili açylýandy barada ýutubda wideo ýokdy. Meň öňki ulananym başgaçarakdy. Soň muny şeýdip çekik görýän zat etýän hatda döwjekdim ýalňyşlyk bilen. Ondan soň özüm şunuň ýalak açylýanyny gördüm. Ýani munuň ýalak açylýandygy barada wideo öň goýulmandygy üçin men size şeýle giňişleýin bir wideo taýýarlaýyn diýdim. Pult açdyňyz. Ondan soň kablony şu ýersindäki çatýaňyz. We bu ýeri aslynda batareý hökmünde hem ulanyp bilýäňiz. Muňa çatdyňyz. Anteny şeýle istedigiňizçe dogurlap bilýäňiz. Soň bu ýerden hem dron. Ilk şey edip perwanalar açylýar. Ganatlary. Uçurmazynyň hökman şu gimbalyň goraýjy gabyny aýyrmaly. Batareýa hem şu ýerden dakyp bolýar. Onuň üçin hem şu ýerden şu Şu ýerde diş bar, şu dişine basyp batarýany alýaňyz. Arka tarapyna çatyp. Şu ýerde-de çip goýlan ýeri bar. Käbir dronlarda indi muny açmak üçin şuňa bir basýaňyz we dowamly basyp durýaňyz. Käbir dronlarda bolsa açma açyp öçürme knopkasy, düwmesi batareýaň üstünde bolýar. Indi häzir şuny açdyk. Pultuny açmak üçin hem şu düwmä bir basýaňyz we basyp durýaňyz. Telefony Mesela meniň hä şuna maýdaýyn. Meniň pul alan wagtym e, beýle wideolar ýokdy we e, öň görmedim. Pul şeýle ýagdaýda. Menem diýdim muň bu ýerindäki düwmesini goşmagyny unudupdyrlar diýip. Ýöne aslynda o şu ýerde gizlendirýär eken. Şu ýerden alyp munam çatlaýaňyz. Beýle tarapdanam alýaňyz. Telefonam şunuň arasyna çatyk goýýaňyz. Ýöne meniň telefonym biraz uly bolany üçin ol ara sygmaýar. Sygsa-da amatly durmaýar. Şonuň üçin men muny şeýle edip ulanýan. We DJI Fly-den programmany skaçat etmeli bolýaňyz uçurmak üçin.